Adieu en toti, siam aquí en Orange, e me Bernard Vatung, per la dictada occitane, la desenc, aquí, e. Es la desenc dictada que fasèm aquest an, e la fasèm mème temps dins totes li viles d'Occitanie, sap qu'aquest an i a na, se n'en troba 47 cieutats que la fan, que se fa tanben a Paris, a Barcelona, un pò de pertot. Orange la fasèm cada annada au licèu. perque nos semble que lo licèu es un lieu un pauc oficiau, es un lieu pratic per nosautres, per aver la sala e per per foncionar ambe lo professor d'occitan deu licèu. E subretot qu'aqueu licèu es tot es escrit en bilengue. Alòra aquela dictada podem dire qu'es fach en i a quatre categoria, I a li pichò de li pichò des escòla primària Mairal que vèn fai la dictada e no e entre autres nosautres aquí avèm la calandreta que vèn la faire. Après i a li collegian do do collège Barbara Hendricks Mosefa de Provençau, pei li lycéan e li estudian e pei tanben li adultes que fan la dictada. Vaquí i a quatre ni quatre nivèu e i a fòrça prèmi que que son que son donà. E aquest an donc es un sejour a l'escòla occitana d'Estieu de Des aupres de nautre provença a Anòt, e per li pichor es son dit jo, com lo t'occitan qu'es a ganhar, e pui i a plen de caus, e quand e pendent lo temps de la dictad fasè una animacion e aquest an es un grup de reggae que ven nos faire la musica e que s'es son dialèct.

Donc aquelis escolans son a l'escòl primària de la Calandreta e pei après venon dins lo collège Zep Barbara Hendricks d'Orange e au licèu de l'Arc. E après i a lis adultes que que venon la que la venon faire e to tot aqueu monde se mesclon. L'autor es un òme que que es fòrça conegut dins Lo mitan provençau per de qué s'agís de Romier Salamon. Romier Salamon es un òme de tiatre e es un pedagòg flame, un contaire e a escrit tanben un libre que se dis Parle, parles, parlo e qu'es un bon libre per lis enfants e l'avèn causir coma aquò son tèxte per de qué i avié li dos grafias, la grafia mistralenca e la grafia classica perque i a dos escrituras per lo provençau que respectan fòrça li dos escòlas. Se pòu prene lo provençau en LV2 au licèu o en LV3 o alòra en opcionau, en opcion facultativa. Nosautres nos agradariá de far ga, es pas encara fach perque avèm de classa proje provençal en seisenc, cinquenc, quatrenc, tresenc que marche fòrça fòrça ben. Nos agradariá ara de faire de classes bilingues dins lo servici public mai au collège e au licèu. Çò qu'es pas encara ganhat, mais enfin quand même avèm de bones opcions Avèm descolant e aquò fonciona. Es lo jorn que se tornam toti trobar per manjar la famosa fogaça, dirèi. Es totjorn ma maît que la fa. E anèt espadada de la fogaça, dirèi. Mai çò que li agrada encara mai es d'èstre la reina tota una jornada. E segur que ieu serà ela la reina. Aquí vos arrestarètz li pichons, eh, ni mai pichons. Mentre que son fraire sot el taule per dire qu' aurà qu'a de far de fogasso, el imagine cadun en rei o reina. Benlèu cadun de tastar son tròç de fogasso, que se tornan toti trobar per manjar la famose fogasso La famosa fogassa a la linha es totjor ma maita que la fa. Es totjor ma maita que la fa. Anèt es fadada e anèt es fadada. Mai çò que li agrada encara mai. Es acabar amb un punt d'exclamacion

Desi la mamè quand entendi que sortieu la bicicleta de la crota. E ben, me'n vau au vilatge per veire li collèga. Prenieu descondon ma saca e me la servieta de ban e zòu, filavi lèu lèu que fali pas mi fa veire. Au vilatge, sus la gran plaça, a l'ombra di platana, Toti aqueli que volien i anar s'i recampavan. Ieu èri totjor lo darnier. Alòr, tre qu'arribavi, partián en band de fòle, dre au rieu. En coeilà, escondián li biciclete sot une barranha. Aqueu tèxt es escrit en maritime. Donc vos lo dise, se l'escrivesse en rodanenc, contampa l'idee que, a condicion qu'en rodanenc n'i aguesse pas, siam ben d'acòrd. Jan, virgule, non te vas? punt d'interrogacion. Disie la mamè, disie la mamè. Quand entendie que sortieu, que sortieu de la cròta. Veire lei collègues per veire lei collègues, virgula. Totei aquelei si recampavon, pont. Fòl, virgula, dre o rieu. Alòr tre qu'arribavi, partián en band de fòla dre au rieu. Pum!
Tant de rote de dralha.

E donc sieu vengut uèi per de que un autre endrome e Ardèche avèm fait la dictade la setmana passada. A Orange es lo primier còp que vene per de que les autres annades siege un autre fasent la dictade donc podèm pas anar e sinon se fa en Ardèche e après davant de començar lo primier còp qu'èra anada èra anar a Nîmes per de que per veire coma se passava e après avèm començat. Bon, era simpatic de d'aguer de music pendent la correccion. Nòstre la correccion ara la fasèm collective, coma aquò, fasèm la music après per tot lo monde, per de que aqueli que fan la correccion se plànher, enfin, èra pas content que podie pas participar a l'animacion. Vaquí, non, mès es ben organizar, e puèi subretot i a de pichons e de joinhs, aquò es ben aquò. Venid acabar lis estudis, donc coma venid lo dire de mon master, ai Ai vogut faire la dictade per lis adultes. Comparar es anar de davant, er mai aisat que d'abitude, bon, totjor difficile d'escriure, mai es piu aisat de parlar, mai non, aquesta annada ai trobat qu'ère mens complicat, puslèu. Fa quauqui còp que veni a cada ecòla, i fa un estudiant, E mèm quand ère, ère au licèu, l'ai fa tanben. Ai fa fòrça dèc, perque l'escrivi pas sovent e donc pensi qu'ai fa fòrça dèc, e m'ai pas grèu, çò que compte es de participar e mès çò qu'aime ieu subretot es de lo parlar donc.

E pièi après ben i a dos biais de de l'escrieu, i a aquele grafilh classic, aquele grafilh mistralenc. Messieu avisa mes que finalament aquò pause pas problème per escrieu, eh, li gents entenn e pièi escrivon a son biais chasqu'un e aquò marche ben. Personalament donc m'an demandat de legir aqueu tèxte qu'es escrit en maritim, en provençau maritim. L'ai legit en provençau maritim, après ai fai una segonda leitura per lasatar un pauc rodanent. Be aquí tanben i a pas gròssa diferéncia, vi dit. Sabètz, quand i la mème lenga crese que tot lo monde s'acomòda de ce qu'entén. Tot lo monde a sachiu s'exprimir, escriure e dire a son biais. Siu vengut per ajudar a la correccion perce que sabieu qu'avim besonh d'aquò e pièi es un plaisir de rescontrar de monde aicí que coneis per una bona part e i verai qu'a Bolin m'ocupe de l'associacion Parlarem a Bolin e aquí avem totament de manifestacion qu'obron per la cultura e la lenga d'oc.